Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuanin Tumbu awlsam leh tui taka siam dan kan en ho leh dawn a ni. Tumbu sawh bawl siam dan a awlsamin a tui em em a, bawlhlo hmuh han harsa leh hau tak pawh kan hmang dawn lo va, video hi a tawp thlengin min lo en sak ula, In lo siam ve leh theuh dawn nia tuiin tih ve ngei ka ring. A hmasa berah chuanin tumbu hi kan kheh anga kan chan phuat dawn a ni. Tumbu hi notice dawrah ka va lei a tihian a pali hianin sawmriat a nia a thar tha lutuk tawh lo va, thar lutuk ang kha chu a hmuh theih lo va, Mizo tumbu ang kha a ni a, hei a lairil tumbu tui an tih ang kha niin ka hria a chuvang chuanin kan lei a. Tihianin an kheh no sa deuh tawh a, mahse a chan ve zel avang khan ih ka kheh belh leh anih chu, chuan tihian kan chan ang. A chan dan te hi chu keimahnin kan duh dan dan khan kan chan thei a, chan dan tur bik kha a awm chuang lo va, tikhanin a dang pawh hi kan kheh ang a, a no tawk khan kan kheh ang a, kan chan zel ang. A chan hi chuanin a phak duh ka tia, a tui duh lova chuvang chuanin. No tha deuhin kan kheh dawn nia. Eng tumbu nge pawh ka hre chuang lo mahse hei tumbu rai lai an tih kha ang ka tia awm danah hian a tui hmel ka ti lutuk a, chuvang chuanin kan lei a ni. Ti hianin ka lo kheh no zo ta vek a hei kan chan leh vek ang. Eng tumbu pawh hman theih a, tuna ka tumbu lei pawh hi enge a hming chiah chu ka hre chuang lo va, Chuan bualhlo kan hman tur pawh a tir lama kan sawi tawh ang khanin hmuh han harsa leh hau tak kha kan hmang dawn lo va, bualhlo a hau tak lo va, siam a awlsam a mahse a tui em em thung a ni, in lo siam ve ngei ngei dawn nia aw. A chhung a leiril ka ti mai a, Tiangtei thenkhat chuan an peih thin a, a bal te paw'n ti thinin ka hria, mahse peih lo khan ti khan a hnai kha kan kutah kan ve tang a, kan la a, a tui em em a ni. Kan chanzo ta a, kan silfai ang, Sil ngun chu a ngai lutuk lo, a chhan chu i eng nge kan ram lampang tumbu anih vang khanin a phak phak dawn lova chuvang chuanin vawikhat hi ka sil anga a chhumna tur belah ka dah lut nghal dawn a ni. Hetlam pang balhla tumbu te anih chuan chi nen te ka hmet thin a, a phak loh nan khanin chi nen te ka hmet a chuan ka silfai leh a ka chhum chauh thin a ni. Mahse, tun ṭum ami hi chu ka sawi tawh ang khanin kan ram lampang ami a nih avangin a tui hle turah ka ngai a, vawi khat chauh ka sil a ni. Tihian gas kan on anga kan chhum ang. Kan chhum chhungin bawlhlo kan mamawh tur te kan lo chan ang. Purun var kan hmang dawn a, purun var hi bul hnih ang vel a niang purun var tia chi ang kha a ni a, tihianin a kawr kan kheh vek ang a, a kawr kan kheh hnuah hianin kan rawt sawm leh dawn a ni. Chuan ka channel min hlusak a, min subscribe tute leh ka video min lo en sak thin tute zawng zawng chungah ka lawm em em a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a, min la subscribe ve lo te pawn a theih chuan khawngaih min lo subscribe ve dawn nia ka lawm viau ang. Tichuanin hei purun var pawh kan lo kheh zo leh ta a, kan rawt sawm ang. Purun var kan telh tam lam tur hi chu tumbu kan siam tam dan a zir khanin kan telh hnemin kan telh tlem thei a, kha ka chu keimahnin a awm tawk tur kha kan hre thiam turah ka ngai a, tih hian purun var hi a rawt ngei a, han rawt sawm hian a tui duh bik a chuvang chuanin Ka rawn rawsawm a nih hi aw. Purun var pawh kan rawsawm zo ta a, chuan bowl ah kan lo dah chhuak hrih ang. A thakna tur hmarcha kan rawt leh dawn a ni. Hmarcha hring kan neih chuan hmarcha hring pangai kha kan hmang dawn nia, a tui duh bik a hmarcha hring rimnam te kha. Hmarcha ro a ni a hei hi chu. Mizoram atanga ka hawn thlak tho a nia hei pawh hi. Chuanin hmarcha pawh hi kan duhthak dana zir khanin kan telhnemin kan telh tlem thei a kha kha chu keimahni duh dan dan ni rawh se. Hmarcha pawh kan rawt zo leh ta a, tikhan kan rawt chhungin hei kan tumbu chhum pawh kha a lo so bawrh bawrh a, a lo hmin tha tawh em? A hmin tha tawh em tih te kan en ange aw. A hmel te pawh hi a mawi a, hei a sen chur lo a, a var deuh sar a, a nalh khawp mai a, a rawng pawh. A hmin tha tawh a ti hian gas ka off a chuan kan dah dai deuh hlek ang a, kan dah daih deuh hlek hnuah khanin a tui kha kan sawr fu ang a, belah emaw bawlah kan siamna turah khanin kan dah lut ang. Kan chhum hmin hnuah chuanin kan duh chuanin a tui a tui sa kha kan bun thli ang a, tui vawt pawh kan laih lut thei a, kha kha chu keimahni duh dan dan khan a tih theih aw. Kan sawr chhuak zo ta a chuan chin a purun var kan rawt sa kha kan telh dawn a ni. Purun var hi ka rawt sawm hnu hian fian ka hnih vel a nia chuan hmarcha kan telh leh ang. Hmarcha hi chu kan duhthak dana zir khan kan telh mai dawn nia. Chi a al tur tawk kan al bawk a, chuan tha deuhin kan chawhpawlh ang. Chawhpawlh ngun hi a ngai a, kan duh chuan kan kutte pawn kan zu hmet thei a, chuanin kan duh chuan kan rawt sawm thei bawk a, khakha chu keimahni duh dan dan ni se la, kei pawn rawt fawngin rei vak lo chu kan rawt thuak thuak ka nge, kan rawt sawk sawk ka nge ti zawk ang aw. Kan rawt duh tawk tawh a ti hianin a inpawlh tha tawh turah ka ngai a, bawlhlo te pawh hi chuan a al tawk em tih te kan tem chhin ange. A la al lo deuh a, chi ka al bel leh a chuanin hmeh han tlem kan thlak bawk ang. Chicken powder kha kan neih chuan kan thlak zawk dawn nia hmehhan ai khan. Hmehhan ka rawn hman na chhan hi chu chicken powder hi thenkhat in kan neih loh thin avangin hmehhan hi ka rawn hmang zawk a ni a. Chicken powder kha kan neih chuan kan thlak dawn nia a tui duh zawk mahin ka hria chicken powder thlak khan. Ka duh angin a la al tawk lo tlat chi a, heh riau mai ka ti, Tumbu hian ti rawh u, chi tlem kan alh bel leh a, chuan kan chawhpawlh leh ang ti hian heng ho zawng bawl hlo ka telh hnu hian a ei theih tawh a, a tui em em a, chuanin mahse chhawhchhi ka la telh leh dawn ni, chhawhchhi kan hmui sa kha. ka rualsawm lo va tikhan ka kang hmui tawp a chhawhchhi kha chumi chu ka thlak leh dawn nia chungah hianin chhawhchhi hi kan nei loh pawn nachinah pawh khan kha ka sawi kha chicken powder emaw hmehhan emaw chi leh purun var hmarcha nen khan a ei theih vek tawh a a tui lutuk a ni mahse chhawhchhi telh hian a ti tui zual ka tia kan ei zawng a chhawhchhi kan han seh keh khan a hmui veng veng a a hmui rim kha rawn nam a nih chu kha khan a ti tui zual em em a ni. Chhawhchhi kha inneih chuan in lo tel anga, in neih loh pawn chhawhchhi tel loh pawh khan a tui lutuk tho a ni tih kha kan sawi tel leh a nih chu. Tihianin hei kan tumbu sawhbawl chu kan lo siam zo ta a, siam kha harsa lova bawl hlo kan hman ho pawh kha hmuh han harsa kha a awm lova, nangni pawn in lo siam ve theuh dawn nia aw, tui in tih ve ngei ka ring. Awle, tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt se la, video leh pekah kan zavaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu in zavaiin ni hman nuam, zan hman nuam vek u le.